Wabiro lalore kuom wach moro matin e Zaburi piero aboro kod ang'wen. Kapok watimo mano, walam. Adwokoni erokamano Nyasaye miyowa odiechieng'ni eri mondo obed marwa. Bende wadwokoni erokamano kuom thuolo mimiyowa otienoni eri mondo walalre. Waywak ni mondo imiwa Roho mari maler mondo otelnwa e puonjruok ma wan go. Kiyawo chunywa, kiyawo pachwa, Yaw chunywa ma iye mondo wawinj wecheni, Nyasaye man gi teko. Berni osiko nyaka chieng'. Koro kwachako Nyasaye to ibed kodwa wuonwa. Iketh teko mag mudho ma dimonwa winjo wachni. Nyingi man gi teko oyud duong' e hapi e nying Yesu Kristo ma jawarwa. Amina. Jogo duto ma welo arwakou, kanisa duto arwakou mondo wawinj wach Nyasaye kamoro achiel. Kaka awacho, wadwa wuoyo kuom Zaburi piero aboro kod ang'wen, to ok abi some duto, unyalo some bang'e nikech bende en mana verses apar gariyo kende. To adwa wuoyo kuom wang'e matindo apar. Owacho ni, Bet e laru mari kuom odiechieng' achiel ber moloyo bet kama chielo kuom higni aluf achiel. To Petro mar ariyo, kare adek matindo aboro, wachonwa ni odiechieng' achiel kuom Nyasaye romre gi higni aluf achiel, kendo higni aluf achiel kuom Nyasaye romre gi odiechieng' achiel. Uh, thor wach ma kawuono bro bedo yueyo e hekalu kata yueyo e od Nyasaye. Saburi ni kochakore, ochakore gi wach mar gombo bedo e od Nyasaye. Ka Daudi wacho ni chunya ogombo bedo e od Nyasaye maratego. Kendo owacho Ni mano kaka hekalu mari ber miwuoro, yaye Jehova Maratego! Akiya ni ang'o momiyo nowacho ma, to nitie gima nolombe e od Nyasaye momiyo nogombo wachni. Daudi owuoyo ni chunye gombo bet e od Nyasaye nikech kanyo ema Nyasaye odakie, kanyo ema Nyasaye obetie, kanyo ema Nyasaye nitie. To kama Nyasaye nitie ber miwuoro. Zaburi mwasomoni paronwa ni ber mar Nyasaye ber moloyo gimoro amora e pinyni kata e polo. Bende onyisowa ni Nyasaye en ng'ama ber kendo en ng'ama duong' maonge gimoro amora manyalo loye kata minyalo pim kode ma pinyni nyalo miyowa. Emomiyo odiechieng' achiel kende e laru mare ber moloyo higni eluf achiel kamoro nono. Bende obedo ni ng'ato nyalo bedo jarit e dhood Nyasaye ber moloyo bedo ni idak e hembe mag joma richo momewo. Nikech ang'o? nikech Nyasaye en okumba kendo en chieng'. Okumba geng'onwa gik mabitho mag lwenje. E chieng' miyowa ler kendo chieng' moro dendwa, okelonwa liet kendo okonyowa kata e cham madongo. Chieng' en gima ber, onyisowa ler kamoro amora ma wawuothe. Wan to koro wadwa bedo kanye? Wadwa bedo e laru mar Nyasaye koso wadwa bedo e hembe mag joma richo momewo? E pinyni jokristo wuothe to en piny mosekethore, en piny ma koro opong' gi richo. Omiyo ka wan jokristo wan e piny ka, gima nitie en na ni koro nyaka wabed kod yiero to yiero mwabedogo bedo e kind gima Nyasaye miyowa to kod kind gima pinyni sungonwa. Piny ma wantie ni nigi gik mabeyo ma kwaneno to lombo wang'wa, to ok gin gik mabeyo ni ka wasekawogi to gikonyowa. Gin gik makelonwa mana tho. Emomiyo samoro bedo ni yiero bedonwa matek nikech seche mwayiero waneno gik pinyni ka beyo to gigo emwakawo. To kwasekawo gik pinyni to bang'e wayudo chandruok to koro wayudo ka kara gima ne wayiero chande en gima rach. Miyo waweyo tiyo tij Nyasaye, yiero gima ber ma Nyasaye omiyowa ma dokelonwa kwe e utewa, e pinywa, e dendwa kata kamoro amora ma watiye. dine wang'e ni ber mar Nyasaye chalo nade, kata ni mwandu ma bedo osiep gi Nyasaye kelonwa, da wayiero maber. Yiero dobedonwa mayot nikech da wayiero mana gik ma Nyasaye dwaro. Chunywa doweyo gik moko bedo e ute joma e hembe joma omew ma timbegi richo, to da wayie mondo wabed e laru mar Nyasaye odiechieng' achiel, kar bedo e hembe kande higni eluf achiel. Bende a wanyalo bedo kod paro maber mondo wawe dwaro raha mwayudo ka wan e hema mag joma omew ma timbegi richo, Ka wayudo thuolo mondo wachung' e dhoot mar Nyasaye kaka jorit dhood Nyasaye. Daudi noneno omiyo nowuoro. Owacho ni chunye ogombo kendo chunye onjawni kogombo bedo e od Nyasaye. Chunye kod dende nower gi mor ni Nyasaye mangima. Kare adek wachonwa ni yani, Winj oyundi oseloso kar dakne, kendo pija bende osegero ode kama onyalo nyuole nyithinde. Oketo but kendo mar misango mar Nyasaye. Koro Nyasaye ma ruodhwa kendo Nyasachwa ni eri, ogwedho jogo modak e ode kendo jogo mapake. To kanye miyude ji kaka oyundi kod opija ka bende odak e od Nyasaye kendo pako Nyasaye. Muma moro wachonwa niya, gimoro amora mayweyo mondo opak Jehova. Ndalo moro jo-Israel notimo makosa, to Nyasaye nooro janabi miluongo ni Zakaria. Okon ni Zakaria, dhiyo mondo idhi ipenjna piny duto gi jodolo duto mag jo-Israel ni ndalo ma nene gituonore chiemo kendo giywak chande, dwe mar abich gi dwe mar abiriyo, higni piero abiriyo mokalogo duto, ne gitimo chi- tuonruok chiemo nikech an koso ni gin. To bende ndalo ma ne gichiemo kendo gimetho, ne gichiemo kendo gimetho nikech gin. Kusombo Zakaria kare abiriyo, matindo abich nyaka abiriyo biro miyi wachno. Nyasaye endo chako ore ni dhiyo nyisgi ni mondo gitim ng'ado bura mar adiera. Ginyis ng'uono, ginyis kech ni jomoko, jowetegi. Ng'ato kik sand dhako ma chwore otho, kata nyathi ma kich, kata ng'at ma jadak, kata ng'ama odhier. Bende kik chunyu par marach kuom ng'ato, kik ubed gi gima uparo marach kuom ng'ato. To ne gitamre winjo, ne giloko ni Nyasaye tokgi. Omiyo ne gidino itgi, Nyasaye noneno matek. kendo nowinjo marach. Emomiyo Nyasaye nomiyo oloko chunygi obedo matek kaka kidi. Koro ne ok ginyal winjo gima Nyasaye wacho kendo ne ok ginyal luwo chik Nyasaye. Nyasaye kooro rohone maler ir jonabi mokwongo, nooro mogonyo mirimbe moa kuom jo-Israel. Emomiyo nochopo ni Nyasaye noywak to nok giwinjo. Ae gibende kane koro giywak ni Nyasaye, Nyasaye ne ok owinjo. Nyasaye wacho ni ne aywak nigi to ne ok giwinja. Abende koro giywakna ok anawinjgi. Emomiyo kwang'iyo ber mar Nyasaye e gimoro amora matimore, ber Nyasaye ok bi dichiel. Ber Nyasaye biro mos kendo biro ga ming'a. To ochakre ka wakwayo Nyasaye mondo Nyasaye oyie onyisrenwa, onyisnwa nyaka duong' mare mondo wang'eye maber. To ka watimo kama, Muma wachonwa ni Nyasaye ma jang'wono biro puonjowa mondo wang'eye komiyowa roho mare kotelonwa. Zaburi piero aboro gariyo kar piero aboro gang'wen kar ariyo, wanyalo ng'eyo gimomiyo kara chuny Daudi ne gombo mondo odhi e laru mar Nyasaye. Gimomiyo nowacho ni chunye onjawni. Gimomiyo nowacho ni dende kaachiel gi chunye ne wer ni Nyasaye mangima nikech ber mar Nyasaye. Nogombo romo kod Nyasaye wang' gi wang'. Omiyo chunye nogombo Nyasaye to dwache to nodhi mabor moloyo kanyo. Emomiyo chunye nonjawni ni wach laro mar Nyasaye. Kowacho ni chunye onjawni, dende gi chunye om- ower ni Nyasaye mangima. Tiende ni nomor gi pache duto, gi dende duto, gi chunye duto, gi gike duto motimo ni Nyasaye mangima. Ne en kod riyo kendo en kod kech mar dhi nyim Nyasaye. Muma wacho na nogwedh jogo man ni kod kech, jogo ma riyo omako ni tim makare. nikech gibiro yieng'. Mathayo abich kar auchiel wachonwa kamano. To su- singruogni ok en mar ji duto, en singruok mar jogo ma kech kayo kendo ma riyo mar tim makare oloyo nikech gibiro yieng'. Ka wati- ka waloro kata ka watieko, Jokristo bende wan kod kech, bende riyo makowa ni wach Nyasaye. Seche mang'eny yudo ka wadich gi giwa, Omiyo seche ma gik Nyasaye timore to chalonwa gina mana gima ke- waketho sechewa nikech waonge kod sa mwanyalo timo godo gi dwach Nyasaye. Dwaro mondo walam Nyasaye mondo Nyasaye oyawnwa wang' yo mondo wayud thuolo mwanyalo tiyogo tich Nyasaye. Koro apenjo niya, bende wan kod kech ni wach Nyasaye? Bende wan kod riyo ni wach Nyasaye? Koso weche mag pinyni berwa moloyo mag Ruoth Nyasaye? Samoro wakwongo winjo gik weche mag pinyni mokwongo to pong'o chunywa kendo yieng'owa. Miyo ka mag Nyasaye mabiro biro gi pinyruodh polo to yudo ka koro chunywa opong' gi mag piny. Koro roho mar Nyasaye bedo tenge ok onyal riwore kod gik mudho. nikech ji ariyogi ok giwinjre. Roho mar Nyasaye gi roho mar jachien ok giwinjre. E kit dhano, samoro pi rumo e dendwa to ok wang'eyo. To mano bende e kaka Jakristo, samoro wach Nyasaye duono e chunywa to ok wang'eyo. To sama wach Nyasaye oduono e chunywa to koro wabedo jogo maricho, wabedo jogo makech gi jowetegi, wabedo jogo matimo gik moko gi ich wang', wabedo jogo ma oketore ni gin gi jo- gi- gi- wabedo joma beyo moloyo jomoko tiende ni pi orumo e chunywa pi chuny orumo kuomwa to ndalo mwamodho pi dendwa bende dwaro pi seche mang'eny seche duto wagombo pi e kaka bende roho mar nyasaye chalo ka chunywa winjo wach nyasaye kinde ka kinde chunywa gombo mondo owinj wach nyasaye seche duto muma wacho ni bi mondo ineye kaka nyasaye ber ng'at ma pondo kuome ogwedhi to um, Saburi piero ang'wen kod ariyo chakre achiel nyaka ariyo Daudi ondiko kawacho niya, ma kaka mwanda gamo yweyo, mana kaka mwanda gamo yweyo kadwaro kuma pi nitie, e kaka chunya bende dwari yaye Nyasaye. Daudi nigi riyo kendo riyo loyo ema dwaro Nyasaye. To riyono ero ne en riyo mar dwaro Nyasaye mangima. Owacho ni abiro dhi mondo arom kod Nyasaye karang'o? Openjo, anadhi kendo arom kod Nyasaye karang'o? Jogo mabiro dhi e ngima mabiro mondo orom gi Nyasaye gin jogo moseloso kindgi gi Nyasaye. Gin jogo moseyiengo yiegi kod geno margi kuom Nyasaye ma ok kuomgi giwegi. To wan waketo geno mawa kuomwa wawegi, gik mwatimo gin gik mombalo, gik mok nyal kelo mor ni Nyasaye. Kare piero kare auchiel uh, wacho kama ni jogo kadho e hoho mar baka to gimiyo obedo kama opong' gi sokni kendo kodh opon bende pong'e gi yewni. Tiende ni baka en kama otuo desert kama yien matiye thirno thirno tindo tindo kama pi onge. To e kit dhano, ngima mar dhano baka en kama kar yuagruok gi muodo lak. To sama wakale e hoho mar baka, mar chandruok gi midhierni gi tuoche gi, mi, gi, gi midekre mang'eny gi chan kata mar fedha gi gik matek kata gi thoye gik mabiro apoya mabwogo del e ngima mar jekristo kuom ng'wono mar nyasaye kwageno kuom nyasaye nyasaye kalo kodwa kendo seche mwakalo e baha matuono ero nyasaye miyo waweyo bahano ka wasekete yewni kod aore sokni mag pi mang'ich mawuok e lowo. Koro Nyasaye loko mondo wa- obed kama sokni nitie mogundho. To mogik ka watieko, awacho niya, ber bet e laru mar Nyasaye odiechieng' achiel kar bet kamoro nono kuom higni eluf achiel. Kendo ber mondo wabed jorit e dhood Nyasaye moloyo dhi dak e hembe mag joma richo momewo. Erou kamano. Nyasaye, adwokoni erokamano kuom berni gi herani mogundho kendo mochwere nyaka chieng'. Wan dhano ok wawinjore e nyimi chutho, A Ruoth. To kuom ng'wononi, konyowa Nyasachwa. Ng'wononi konyowa mondo wang'eyi Ng'uono ni konyowa Nyasaye mondo wabed kodi kendo wabed buti kendo watim dwachi ndalo duto mag ngimawa. Koro erokamano kuom wachni mipidhowa go odiochieng' ma kawuono kendo otieno ma kawuono ni. Duong' mondo odogni e polo malo kendo e piny bende. Nyingi oyud duong' kendo oyud pak kinde duto nyaka chieng'. Amina.